Әй алла, районга автобус китмәдеме әле? Ә, авылда бүлнисне жапкач, район бүлнисенә җиргә әйләндем бит. Ә, шунда баргач, менә бөтен нервларым тынычланып, бер ай рәхәтләнеп яшим. Кан басымнары да төшә, эй рәхәт шунда. Ә, эй, Сез барганыгыз юк бугай бер дә очрамыйсыз. Ага, сөйреләмисез шул сез, көне-төне эштә, җидешәр сыер асрагач, кая Вольницкә җрисең инде. Минем сыерларым җыек, Аллага шөкер, шул айга бер мәртәбә Вольницкә барам, районга. Эй, андагы рәхәтлекләр, сез дә барыгыз. Менә башта бөтен район хатыннары җыелып, Врач ишеге төбендәге скамьяда утырабыз. Эй-и-и, районда кирсә булган, главаның ничә сөяркәсе бар, председательләр ничә өй салган, ничә квартира алганнар Казанда, бөтенесен, бөтенесен белеп кайтам шуннан. Бер ай буе шуны сөйләп йөрим, Аллага шөкер, бер ай буена сүз җитә, шунда утырган бер сәгатьтә җыела. Ий, күләй китә халыгы. Өй алдыйлар инде. Өнәләр исән булсак әле күп мурлаганнарын алар үлгәч әйтәчәкләр, Алла бирса. Әйе, чөнки бөтен нәрсә нәкъ шул яшькә чыга бит ими. Ничә хатыны, ничә сөянкәсе булганы да, күп мурлаганын да. Ярар, шуларны сөйләшеп бетергәч инде, ий, врач җигет янына керәсең. Җигет, чөнки анда хатын-кыз врачларны куып бетерделәр. Хатын-кыз врачлар булса, мин үзем дә яратмыйм хатын-кызга күрсәтергә. Нәрсәгә күрсәтәсең инде ул хатын-кызга аны? Ә тегендә яшь җигет врач Казанда укып кайткан, аның матурлыклары аны. Менә шулай килеп керәсең кабинетка. Теге җегет күтәрелеп тә карамый башта, Чишен әби, ди. Ул сүзнең рәхәтлекләре! Миңа бит инде җегерме ел чишен дигән кеше юк. Шунда бөтен нәрсәмне салып әйбәтләп элеп куям. Менә бер нәрсә калмыйча. Врач егет каршысына килеп баса. Шуннан теге җегет, колагына теге әйберләрен киеп, теге тимерле әйберсе белән минем каршыга килә. Эреп, күзләремне җумып, бөтен тәнем эри, йөрәгем леп-леп-леп-леп тибә. Шуннан шунда китереп куя, тыңлый, аннан монда китереп куя. Шул чагында Теге нәрсәләр торалар. Җүнле кул тисәлар исән икән әле. Җүнле кул булмаганга гына асылынып жөриләр икән. Менә бит ул. Шундый рәхәт булып үземне унсигез яшьлек кызлар кебек хис итәм. Басып торам, шуннан алдан тыңлап бетергәч, арттан тыңлыйм. Шундый рәхәт. Шуннан инде киенеп чыгып китәсе. Бөтен тәмлинчеләр, бөтен чирләр менә шул җегетнең кулында кала. Рәхәт! Терелеп чыгасың. Әле узган атнада әзрәк ятлы бала язладым. Күрше хатын инде, күрше авыл хатыны. Син ди, әнә, әнә теге врачка да кер, анда яңа врач хәзер ди. Анда да күренеп чык ди. Кердем. Кердем дә чишенә башладым инде гадәттәгечә. Бик чибәр җегет утыра. Әби, нигә чишенәсең? Мин бит күз врачы, ди теге. Менә ятсыз. Ятсыз теге авыл хатынае. Мин әйтәм, минем күзләрем Аллага шөкер, дидем. Мәйтәм, өч чакрымнан әле мин чебеннең уң күзен күрәм. Киенеп чыгып киттем. Карап та тормады. Бүтән кермим. Әнә шул Тирапев дигән җегет җитә миңа, Аллага шөкер. Их, шул Тирапевка барып кайткач, бөтен җирләрем яшәреп, беренче тапкыр Зөфаф кичәләрендә булган сыман булып кайтам. Китмәле бахта Бозборук мине калдыра күрмәсен, җәме! Сезнең белән сөйләнеп торып. Эй, Алла! Әни, ишеттегезме соң, авылда террор булды бит әле. Ә, шул теге гариф аркасында инде. Фуражер, беләсез инде алкаш. Ә, шуның аркасында шул бит инде төне буе фирмадагы бөтен фуражны сатып, эчеп, алкаш кайланып бетте бит. Иртә белән сәгать дүртләрдә әле председатель җокыдан уянганчы, әмма теге фураж төягән арбасына да хәзер кайтып киткән бит инде. Өйләре бит кәнселәр аркылы кайтырга кирәк. Нәкъ кәнселәр каршында бер капчык фуражы төшеп калган та әнә, әмма.

Бу мескен, мине шартлатырга бомба куйганнар дип, машинасыннан чыгып та тормый име, теге кесә телефоныннан шалтырата районга МЧСка. Шуны бервакытлыйм авылга утларын уйнатып чиный-чиный дүрт пужарный машинасы килеп керде. Әйе, менә авылым җаны бетсен килмиләр, председательне коткарырга дүртәү килде, Аллага шөкер. Шуннан соң инде биш скорый помощь чикылды, чили, чили килә авылга. Менә инде бала табарга ят, чирлә, бер скорый килми авылга. Председательне коткарырга бишәү килгән. Шуннан соң аңа хәзер бервакытны вертолет йөреп йөри башлады, кычыуыймы, дук иттереп, тузан туздырып авыл өстендә. Ул арада КАМАЗ машинасына төялеп теге ОМОН дигән кап-кара киемнән име, нимесләрләрдән дә куркыныч солдат. Алар килеп, бөтен авылны чолгап алдылар. Алай-болай теге бумба шартлап, авыл халкы үлеп бетсәеме, күмәргә кеше булмас диебееме, безне, авыл халкын, зиратка тутырдылар. Мин дә әниемнең каберенә кереп утырдым. Җырчысын кочаклап, әнием мәйтәм, авылны шартлаталар. Хәзер синең җанга мин киләм, җавапны бергәләп бирербез инде фәрештәләргә, дип, бөтен белгән ясиннарымны укып чыктым. Ә теге Амун дигәннәре алай, болай карап торырга гына куркыныч икән, ә-ә, үзләре бик куркак булып чыкканнар. Теге капчык янына берсе дә килми, ди. Китергәннәр бер робот дигән тимер машина, әйме, кеше сыман, ди ул. Шуны читтән генә идарә итеп, теге робот барып җиткән дә, капчыкны ачып җибәрсә, Эчендә фураж. Менә сиңа бомба! Менә шуннан соң инде теге яшь председательне БМБ дигән бобигы белән бергә алып киттеләр, Аллага шөкер, өмә. Һәм шушында чыгарган расходларны мычыеш чутлап чыгарган да, авылның бөтен фирма сыерларын төяп алып киттеләр, авырда фирма юк. Мескен биш-алты хатын әле акча эшләп йөридер инде шунда чутурлап, әмма аларга да чутурларга фирма бетте. Менә, менә шулай иттереп, менә, менә гариф фуражер мескен үзе имеш шул кайткан да сараенда җоклаган, ул белмәгән дә бу бу шартласын. Сараенда җоклап җаткан. Эй, Алла сакласын, террор киләсе булса, Алла сакласын. Әйди, китмәде ме автовоз? Өрекми кала күрмим инде теге и терапевт егет төшләремә керде бүген шундый матур булып ап-актан киенгән и-һи-һи-һи-һи әле килмәгән-ни бер бәхетең булмаса бер малай үстердем бит инде аны и-и-и ирем инде яшьтән үлде эчеп ахыр кырыкка кадәр өйләнә алмады авылда җөрде җук бит инде кызлар качып бетәләр шәхәргә имеш шуннан районга җибәрдем мәйтәм берәр Ире үлгән хатынга булса да җортка керерсең, улым, дип районга барып эшкә урнаштым. Бер бәләкәй генә нәчәлникне Волга дигән машинада җөртә инде шофер булып. Ә хәзер нәчәлникләр ситил машинасында җөриләр ди. Бәләкәй нәчәлникләр, мескеннәр һаман теге элекке Волгаларда җөриләр ди әле. Менә шуны биргәннәр инде мескенгә инде. Болай үзе бик хөрмәт итә, үземне бик сагына, бик сагына. Менә ни, айга бер мәртәбә Пенсия алган көнне кайта, Аллага шөкер. Акча җитми инде әни, ди. Йортка да керә алмады инде, өйләнә дә алмады. Әле соңгы кайтканда, менә пенсия алган көнне кайткан идем. Әни, ди, районнан чыгып барганда, бер чибәр кыз, ди, кул күтәреп тора, утыртып алып кайта әле, ди. Бәкраз безнең авылга кайтып утырган булып чыкты, ди. Шуннан ими утырткан да инде бу, ахры ими. Кайтып җитәрәк урман бар бит инде авылга кергәндә, хәтерлисез бит инде ими. Урманнарга килеп җиткәч, теге кыз инде мескен авылга кайтып җитәбез дип инде борчылгандыр инде. Абый дигән, мине бли бит инде, кайтып җитәбез, сезгә түләргә акчам ни җук, берәр ни белән генә түлимме соң, дигән инде. Теге мескен минем мәхлук бит инде, мескен баш эшләми атасына ошаган, түләр бит инде, әмма. Сораган инде, нәрсә соң ул, теге ни дигән? Менә абый ни дигән инде, тегеме, колготки белән трусигымны салам да инде, дигән инде. Шуннан мин, дип әйт, теге сөйлиемә мин бик ачуым килде, синең колготки белән трусигың нәрсәгә минем, һә, дип, ишекне ачтым да урман уртасына төшереп калдырдым, ди. Ием, әйтәм, бу кадәр атаң булыр, ием, әйтәм, үзең кочакламасаң, атаң кочаклый да белми торган иде. Соң мин әйтәм, шул колготкиең гына булса да алып кайтсаң ни тора? Көзкене суган тутырып эләргә менә дигән нәстә бит. Җук инде, җук, булырга ошамаган. Өйләнәчәге дә җук, кеше булачагы да җук. Тәрән автобус килде. Терапевттан кайткач сөйләрем, ярыймы?